Top zwee Wahlplakater, d'Sektioun Esch freet no, wéini datt déi offiziell Wahlplakater fäerdeg sinn, esou datt mir ons Campagne lancéieren Huet scho Redesch kënnen. Mir hunn mam Andy geschwat. Ech denken, datt Ja. datt ok dann ass. Kënnt also net zur Ofstëmmung an ass zur Kenntnis geholl. Mir kruten eng Ufro vum Lëtzebuerger Land. Moien, leider gëtt et keng Kontaktadress bei de Piraten, wat Bullshit ass, mee.

Kielen ass quasi fäerdeg entworf, dat muss da gedréckt ginn. Klierf, do waren ech och nach op eng Foto, mee do këmmeren ech mech jo selwer drëms. Esch, dat ass dat wat elo als nächst usteet. Do huet de Laura sech bereet erkläert nach déi lescht Fotoen ze beaarbechten an da geet déi dann och mar oder iwwermar spéitstens an Drock. Wat ass nach ze soen zu de Plakater? Steet dat dat alt? Stad huet Themeplakater an d'Stad huet e Kandidateplakat zu 24 27 fäerdeg. Ok. Also et feelen dräi Fotoen, zwou dovunner kréien ech haut nach, déi aner.

Jo, déi hu mer schonn, hu ech och beantwort. Réimech wëll och dräi neier, wann ech dat verstan hunn, awer mat engem anere Motiv. Well déi do sinn, déi wëll och gestallt bis duerno ginn, dat hunn ech och beantwort. En anere Motiv, si wëllen hiert Kandidateplakat als Bauzonken Kaliber. Mä ech fannen dat eng net esou eng schlecht Idee. Muss een dozou soen, datt hie och matzen op der Esplanade sti, wou d'Leit Lützebuerger laanscht lafen, wärend ech elo jidferengem, deen iergendwou laanscht d'Strooss wëllt stellen, dee soll net op d'Idee kommen, wéi d'DP an d'LSAP hir Kandidateplakater un d'Dutepottoen z'hänken, a mä eent Format

An dofir, an där SR, an där Hisiicht ass näischt do gewiescht, dass eppes Fäerdeges do ass, wat einfach eent, zwee konnt ëmgesat ginn. Du has mer e Bréif fir an der d'Newsletter ginn, an där hat och e Brouillon vun engem Walprogramm, mee dat ass elo net d'Konzept vun der Zeitung gewiescht. Ech hat et Newsletter ass fir Zeitung. Nee nee nee nee nee Zeitung ass dat wat ech elo ech ech muss bei ech et sichen. Ass einfach eng eng méisäiteg Broschür déi un all Haushalt soll gemaach ginn a ganz am Ufang déi an der Stad Lëtzebuerg an et ass uganks gesot ginn de Süde kritt eng fir all hir hir Sektiounen, de Norde kritt eng fir déi zwou Sektiounen déi zu deem Zäitpunkt nach waren an Osten an den Zentrum genau esou. An do ass awer elo näischt méi nokomm. Esou, d'Zeitung hänge mer esou aus. Jo, dat ass u sech e grousse Flyer an deem dote Fall. Dat missten haut d'Stater bal alleguerten der Platt hunn. Dat ass elo bei hinnen esou eppes. Bei eis ass et entweder eng aachtsäiteg Broschür, mee et sollt schonn eng eppes méisäiteges à la base gewiescht sinn. Et ass awer elo näischt méi nokomm vun all de Sektiounen op all déi Opriff hin. Dofir Gëtt och elo ze vill enk fir en Holodeck, ech hunn d'Foto e puer mol gemaach. Nach déi ganz laang Mail déi ech Iech geschéckt hunn mat all menge Punkten dran, do war et nach eng Kéier. D'selwecht och mat de Kandidatevirstellungen. Ech maachen och, ech hu schonn dräi oder véier Opriff gemaach, datt ech. Kandidatevirstellunge gären hätt, dass mer déi op eise Site kënne setzen, dass dann all Dag en anere Kandidat virgestallt gëtt, wat dann och op Facebook, op Twitter esou weider gedeelt gëtt. Also et ass net fir d'éischt haut doriwwer geschwat ginn. Ech menge wann Leit eppes gewollt hätten, wat ënner FIAT zur Verfügung steet, da muss ee sech mellen. Et ass net, et ass kee vun eis, deen hei, mat enger Ausnam, deen hei haaptberufflech fir d'Partei schafft an deen Zäit huet fir de Sektiounen hannendrun ze lafen an ze soen, Bass de sécher, dass du net esou eppes wëlls? Also muss mer soen, ech versti wann eppes net ukënnt, dat kënnt vir. Ech verstinn, wann eppes iwwerlies gëtt, dat kënnt mir e Premier op, fir wéi Der mengt. An ech verstinn absolut, wann e puer Saachen leie bleiwen. Et ass jo och keng Kritik, wann do steet, et ass kee Material do. Et ass einfach e fäerdegen, also. dass einfach e fäerdege, wéi soll ech dat elo ausdrécken, dass e Status, dat ka sech haut änneren, wann Dir dem Andy, ech soen, eng Maquette schéckt, hei si véier Texter, den Text 1, dee steet dohinner, den Text 2 dohinner, den Text 3 dohinner, gitt Der him dat, dann ass dat eng Affär vun enger hallwer Stonn, fir dat a Form ze setzen, da kann dat an Drock goen. Et ass awer eng Saach, wann et eng hallef Stonn ass, Muss den Handy esou kréien, datt et och an enger hallwer Stonn ze maachen ass. Wann den Handy 4 Stonnen dru sëtzt, well en als éischt emol muss erausfannen, wéi een Text wouhinner an ob do net nach Tippfeeler dra sinn, Dat ass genau dat, jo. Da kréie mer et net fir den 8 Oktober op Lëtzebuerg. Jo. En plus ass et elo scho säit enger Woch first in, first out. Also dat éischt, wat ech kréien, gëtt als éischt ofgeschafft. Entspriechend laang ass meng To-Do schonn. Wa lo Ideeë kommen, wéi elo dem Camille seng Nofro, dann, esou gär wéi ech där et och elo direkt géif maachen, gell, et sinn nach esou vill Projeten virdrun, vu Leit, déi éischt eru waren a wou ech deenen net einfach soe kann, hei, ech muss eppes aneschters elo virzéien. Dat ass e bëssen dat. Dir wësst also wat zeman ass wann der eppes vum Andy oder eppes vu mir wëllt, dann sot eis et. Ech hun e Grafik Pad opgemaach oder en To Do Lëscht To Do Pad opgemaach fir d'Grafik. Déi wäert ech elo rëm nees pflegen, da gesitt der och u welchem Projet ech grad schaffen an wéi séier ären dann dru komme kéint. Mee wéi gesot, et sinn nëmmen nach 3 Wochen, d'Produktiounszäiten daueren éiwe, also sinn och. Rechent der da mindestens 3 Deeg mat deem Fichier, also och do en Appell, wann der Saache bestellt fir Är Sektioun, wier ech ganz frou, wann Dir se géift op Englësch schicken. Well ech fueren déi lescht Deeg just nach hin an hier op Réimech an zeréck an. Mee et ginn awer Deeg, wou den Andi hat gemengt, esou de Mëttwoch géing Yves an zum Beispill op Réimech fueren. Dat wier vläicht interessant, dass fir dat, dass mer eng Agenda hunn, wou, also och wann dat eréischt zwee, dräi Deeg am Viraus gewosst ass, Mee datt mer wëssen, hei deen Dag fiert den Yvan vläicht souwisou, oder fiert iergendeen, deen hei erëm an de PPAQ kënnt, an da musse mer net, et huet jo kee Sënn, datt mer en eenzel opréiwen. Nee, nee, mee dat ass et jo och net. Ech sinn der Meenung, datt op d'mannst zweemol d'Woch elo nach een dohinner wäert fueren, wann net esouguer öfter, an deen hëlt alles mat, wat do ass, an dat gëtt dann alles hei an de Gang gesat. Ech hu kee Problem, fir dohinner ze fueren. Mir hunn den Site esou genannt. Also et wäert nach vill ukommen an. An all Dag. Also dass dass quasi, also dir kënnt och do nach e Kaffi drénken, dass an engem Restaurant wou alles ukënnt. Dat heescht dir kënnt och en Ausfluch bis op d'Musel maachen, do iech op d'Terrass sëtzen an d'Mëttegpaus an dann erëm zeréckkommen, well et kënnt sou kuerz ëm 12 un. Du misst da vläicht net esou fueren, wann de Camille seet jo hie kéint fueren.

Ab 7 Auer, nee ab 5 Auer sinn ech am HQ hei fir mam Moldy eng ganz Rëtsch Webvideoen ze schneiden. Den Dag drop sinn ech nach eng Kéier ab 5, 6 Auer hei fir un Grafik ze schaffen. Wann iergendeen grafesch bësse begaabt ass a Loscht huet Saache virzezéien, dann ka mer dat parallel maachen. Mir hunn jo hei e Laptop wou déi Software installéiert ass, dann dat geet och.

Da komme mer zum Top 4, 5. Éischt Wielerbréifer, Kréie mer Hëllef beim Export vun Donnéeën? Esou gären ech Iech am Moment géif hëllefen an d'Zäit investéiere fir och nach aus deene PDFen d'Donnéeën z'automatiséieren, erauszehuelen, ech. Ech kann net, mä

Den Estweel ass deen dëst Joer fir d'éischt drop steet. Essentiellement ass et en Iwwerblick. Et ass ganz einfach, du gees hin, du kucks mat Gebuertsdatum, huet en zwëschen 18 an 22 Joer. Well een dee manner wéi 22 Joer huet, war iwwer d'lescht Chamberwalen an dofir, also d'Chamberwal war literally genau viru 4 Joer, haut viru 4 Joer hunn ech eis grouss Flächen,

Mee mir kréien och automatesch vun der Stad Lëtzebuerg, e grousse Merci un de Service vun der Stad Lëtzebuerg, deen dat mécht, mir kréien och vun der Stad Lëtzebuerg zum Beispill d'Emplacementer vun den offizielle Plakatwänn proaktiv geschéckt a mir kréien esou Saachen als relativ. Den 8 Oktober kanns du deng Gemeng méi modern, fair.

Déi mussen konfektionéiert sinn a Päck vun 100 bis 1.000, mee all Paart muss änlech grouss sinn. Kanns de déi bei der Dréckerei esou bestellen? Se mussen an däerfen net méi wéi 8 Kilo pro Paart weien.

An dann fir de Rescht kuckt dat wann ech ginn. Den Dan huet och do schonn e gutt, also den Dan huet schonn an der Vergaangenheet jo mat hinne geschafft. Dat heescht wann der do elo net direkt e Kontakt fannt, deen en Telefonopierf, kënnt der entweder iwwer den Dan froen oder per meng Personne de contact bei dee se posten heescht Eric Boutesse.

Ech hu bis elo nach net mat hinne verdeelt, ech wäert awer déi lescht Woch och enker elo mat hinne an der Stad verdeele, well ech sti mat, dach et war ganz gutt, mee ech sti mat de stresseg Encours plus probéieren 30 Leit ze koordinéiere fir fir ze verdeelen, dat ass gro, an et ass net datt ech keng gro Hoer hätt hein.

An dann seet den Andy nach leschte Punkt, Käschten, huet all Sektioun hir Käschten am Aen, déi sollte bannent dem Budget sinn. Stellt, wann ech déi Wei huet, en Excel op mat deem wat der schonn u Material kaf hutt oder bestallt hutt.

Fuert weider duerch d'Géigend, verdeelt weider Är Flyeren, ënnerstëtzt Är Kandidaten, ënnerstëtzt Iech selwer géigesäiteg a loosst Iech net ewechbréngen. Et sinn nach dräi Wochen. A kuerz Umierkung um Rand, Den 9 Oktober geet de Walkampf fir d'Chamberwalen un. An datt dës ka wierklech direkt Video preparéieren an direkt Texter preparéieren an huele mer den Elan aus dem Wahlkampf direkt mat an déi maachen dat direkt, d'Preparatioun vum nächste Wahlkampf. Dozou kann ech Iech dann och just soen, Mir hunn sech wäert am Oktober dann och eng Propos gemaach, datt mer eis 100 nei duebel A Nullen an 100 nei A Null Darstelleren, déi stabil, nach zouleeën. Sinn nach net eppes? Ech mengen, datt se nach ee Wahlkampf matmaachen an

Jo, bon, mir sinn invitéiert ginn an do schéngt och eng Zesummekunft vun den internationale Piraten geplangt ze sinn. Wee wëll vun eis dohinner kommen? Dat ass zu Regensburg, also dat ass wäit ewech.

An den isländeschen rappt am Mo an eis rappt keen iergendwou Score jenseits vun den zwee Prozent. Deementspriechend gesinn ech net an, datt mir eis sollten e Weekend, dee mer kënne benotze fir eisen Chamberswahlkampf 2018 ze preparéieren, awere fir do iergendwelche, bis op Regensburg, pardon,

Am Off Topic erzielen ech eppes, eng Klengegkeet déi ech gären relativ zäitno wëllt gereegelt kréien an géif mech arrangéieren wa mer net géifen Zäit domadder verscheinen iwwer international Treffen ze schwätzen. Mir hunn méi wéi genuch ze dinn an mir wëlle kei Kuer. Wann ee wëllt goen, soll en dohinner goen.